The Fabulous Zone so yɛnya uh, ah, chief wɔ ha. Uh, ah, patwɛ wode sɛn? Patwɛ yɛfrɛ me Kwaku Mɛnsa na dodoɔ no afrɛ me Kɔtɔkɔ Bɛkume. Kɔtɔkɔ dɛn?
Bɛkume. Kɔtɔkɔ Bɛkume.
Mpatwɛ wo circle bɛn na wo join? Uh, circle 128 Atasoma so chairman. Kɔtɔkɔ 128 circle 128. Na mpatwɛ ɛnɛ ɛnɛ uh, congress yɛ ba so yi expectations Dɛn na wopɛ sɛ wohwɛ anim sɛ wobɛte afi mpanyimfoɔ hɔ? Oh, kakra a mepɛ sɛ mete firi mpanyimfoɔ hɔ sɛ seesei no ɛm sɛ knockdown na ɛbaeɛ no ama Ghana nneɛma nyinaa yɛ basaa because sɛ teams no kɔ soro a anaa teams no yɛ adwuma a ɛna Ghana yɛte adeɛ ɛdɛ seesei no yɛnte hwee nti nyame adom sɛ nyame adom sɛ mpanyimfoɔ sɛ yɛbɛbɔ league no deɛ a ɛyɛ ma ne gye bebree ɛno nti na maa meka ho baa congress no na uh, circle 1 to 8 ɛdeɛ nneɛma bɛn na ɛtɔ sini wɔ hɔ a wohwɛ sɛ nka mobɛyɛ de apagya anaa biribiara deɛ kamakama wɔ hɔ anaa? Oh, mpakyɛw, ɛyɛ nokorɛ, nneɛma kɔ so kakra, but ɛnyɛ wie, ɛnyɛ nwie pɛyɛ. Seesei deɛ yɛhwehwɛ ara ne sɛ obi a ɔte me nka biara, ɛyɛ Atasoma so anaa Santa ase, Konkroma ase, obi a n'ani gye ho sɛ ɔbɛdɔn Sacred no biara no, yɛabue yɛn pon ato hɔ ɛnnɛ, yɛhwehwɛ obiara, na Kotoko mu ayɛ dɛ yie, nti wɔn nyinaa mmra na yɛnsom ma no nyɛ fɛ. Na mpakyɛw wo bɛ joine Circle no a, ɛdeɛn na nipa baako, like, wopɛ, obi a ɔpɛ sɛ ɔbɛ joine, deɛn na ohia de abɛ joine, anaa yɛngye sika, biribiara yɛ free, ɛte sɛn? Oh, ne nyinaa mu ne sɛ sɛ biribiara no a ɛyɛ sika. Na mmom sese sɛ woba deɛ a yɛnyi sika kɛse biara just 20 cedis. Ɛna ɔde a wobɛtua ne yɛ register wo. Yɛ register wo wie a wobɛtua wo dues, wobɛyɛ wo biribiara kama. Apra six months no na ɛhunu sɛ da biara no woba meeting alright a na yɛagye wo atom ne yɛapɛ ntaadeɛ no bi na yɛde ama wo na wahyɛ no kama kama kama kama.
Nti ɔbɛyɛ registration otua twenty cedis na ɛno ano ontua hwee biem dues na ɛsɛn. Dues no mpatsɔ ɔyɛ ten cedis a month bosomi biara no obetua Ghana sika cedi edu. Ɛndeɛ ɛndeɛ sɛ wei deɛ asɛ ɛda fam ɛda fam koraa. Oh ɛda fam koraa because kɔtɔkɔ mu ɔdɛ yɛn nyinaa yɛde ahoɔden na ɛboa nyɛ sika ntia na emom wei koraa no de yɛtua no ɛyɛ yɛn nan ayɛ ho sɛ yɛnko bi ho kaa yɛbɛnya kakra de aboa no ɛno nti na ɛmea yɛn nan nyɛ saa deɛ a nka sikatua biara nim. Nti na sɛ wofi Kumasi na ɛbaeɛ anaa? Mpakyɛw, aane.
Wow mo ayɛ adeɛ paa aah circle one two eight kɔtɔkɔ bɛku me na yɛate ne nka no aha ɛyɛ the fabulous zone for porcupines by porcupines.